ר' אברהם יונה פאוויש.
משל למה הדבר דומה, אז ס'איז דא א קאורט שלאס אין א שטאט, פלוצלינג, א גאנצע ריזיגע שטאט ווערט א קאורט שלאס, פלוצלינג פון א מינוט אויפן צווייטן וועט איינער זאגן וואס איז די שלעכטקייט פון הפסקת חשמל? איינער וועט זאגן אז ס'ווערט טונקל, א צווייטער וועט זאגן אז די גראסערי איז פארמאכט ווייל ס'איז די קאמפיוטער ס'ארבעט נישט קען מען נישט פארקויפן. א דריטער וועט זאגן אז מ'קען נישט ריטשארדזשן די סעלפאונס, די טעלעפאנען, ממילא ס'איז דא א צאל זאכן וואס מ'דארף האבן פיקוח נפש זאכן, מ'קען נישט רופן אז די טעלעפאנען ארבעטן נישט, א פערדער וועט זאגן אז די אויווענעס ארבעטן נישט, און א פיפטער וועט זאגן אז די עירקאנדישאנער ארבעט נישט, נאך איינער וועט זאגן אז ער האט א שכן וואס ליגט ער דארף האבן אקסידזשען, אבער זיי ארבעטן אויף עלעקטריסיטי און ס'ארבעט נישט, ס'איז אלעס אמת'ע זאכן, און אלעס איז די תוצאה פון די איין זאך אז ס'איז נישטא קיין לעקטער, פון די תוצאה אז ס'איז נישטא קיין לעקטער, און נישט איין טאג איז נישטא קיין לעקטער, נאר נאך א טאג, און די פריזשידער ארבעט נישט, און אלע עסן ווערן פארדארבן, וכו' וכו' וכו', יעדער איינער זאל צולייגן כידו בעניינותיו ועליו, ס'אלעס אמת, אבער דאס איז נישט די ריכטיגע משל פון חורבן בית המקדש. ס'איז אבער יא די משל פון די זאך אז א שפע וואס ווערט נפסק האט א השפעה אויף מיליאנען זאכן, ממילא ס'איז אמת חורבן בית המקדש האט פארבריצירט אלע צרות פון אלע דורות פון חורבן בית המקדש אלע הריגות און אלע שחיטות, ס'איז אמת אז די פראבלעמען פון בני חיי מזונות זענען א תוצאה פון חורבן בית המקדש א איז די גוים האבן אויך תשובה א איז די גוים האבן אויך געהאט שפע פון בית המקדש די גמרא זאגט אין למלא ידים את העולם די תועלת וואס זיי האבן געהאט פון בית המקדש און בפרט די גמרא רעכנט אויס די ענין פון פרה החג אז ס'איז געווען כנגד ימות העולם שבעים פרים און סמרטים והולכים און ס'מגינים עליהם מן היסורים וואלטן זיי אליין געשטעלט שומרים בית המקדש זאל נישט חרוב ווערן ממילא די גוי'שע צרות איז אויך א תוצאה פון חורבן בית המקדש. אבער די אידישע צרות איז נישט נאר בונה חיים וזונה, די אלעס וואס איז דא וואס טוט זיך אפ אין שפיטעלער און אלע אידישע צרות וואס זענען דא, דאס אלעס זענען תוצאות פון די איין זאך וואס רופט זיך חורבן בית המקדש, אלע צרות וואס יעדער איינער קען ארום זיך, אלע מיני צרות, אלעס איז א תוצאה פון חורבן בית המקדש, און ממילא ווען א מענטש וויל זיך מחבר זיין צו שפירן א רגש אין חורבן בית המקדש, און דורך סיי וועלכע צורה וואס ער קען, קען ער זיך מחבר זיין צו דעם, אבער דאס איז אבער נישט די ריכטיגע משל. ס'איז אמת אז די בית המקדש איז געווען די מקור השפע, און ווען די בית המקדש איז נפסק געווארן איז אזוי ווי מ'האט אפגעהאקט די לעקטערס, נישטא קיין שפע מער, אבער אסאך א ריכטיגערע משל איז ווען א מענטש וועט זאגן לא עלינו ולא עליכם היו ס'ם, א קליין יונגל פון פינף יאר איז א יתום, און דער יתום וועט פרעגן, וואס איז שלעכט אז איך האב נישט קיין טאטע? וועט אים דען זיין עלטערע ברודער זאגן, דו האסט געזען אז דאס וואס דו זעסט יעדע צווייטע נאכט מאמי מיט רויטע אויגן, די סיבה פון דעם איז ווייל דו האסט נישט קיין טאטע? איין תשובה. א צווייטע תשובה, דאס וואס ביי דיין כינוס שידוך האסטו נישט געהאט א טאטע זאל דיר ארויפלייגן אויפן אקסל און דו ביסט געווען די איינציגסטע פארשעמטע יונגל וואס איז געשטאנען אין די זייט אן א טאטע, איז ווייל דו האסט נישט קיין טאטע. א דריטע סיבה, ווען דו גייסט צו סובונים און דו ביסט די איינציגסטע הפקר יונגל וואס לויפט ארום און קיינער קוקט זיך נישט אום אויף אים, דאס איז ווייל דו האסט נישט קיין טאטע. און א פערדע סיבה, ווייל ווען דו קענסט יא אדער נישט אויף די בחינה, קיינער לערנט נישט מיט דיר פאר די בחינה, קיינער קוקט נישט אויף דיר נאכן בחינה, ס'איז ווייל דו האסט נישט קיין טאטע. און א פיפטע סיבה ווייל נעכטען איז נישט געווען קיין געלט אויף צו קויפן פרישטיג איז ווייל דו האסט נישט קיין טאטע. און וכו' וכו' מען קען אים אויסרעכענען הונדערטע טויזענטע זאכן וואס זענען געשלאגן פון דעם וואס ער האט נישט קיין טאטע. די סיבה פארוואס ער האט אזא מין שבת טיש וואס קיינער זינגט נישט קיין זמירות און קיינער זיצט נישט בראש השולחן קיינער פרעגט אים נישט וואס שטייט אויף זיין שבת צעטל און וואס האט די רבי פארציילט אין חדר איז ווייל ער האט נישט קיין טאטע. און די סיבה פארוואס ביי אונז אינדערהיים מאכט די מאמע הבדלה און נישט א טאטע איז ווייל ער האט נישט קיין טאטע, און מען קען אויסרעכענען על זה הדרך טויזענטע סיבות. אבער וואס איז די אמת? די אמת איז אז די טאטע אליין איז אויך א זאך. יעצט די יונגל, די קליינע יונגל האט נישט גענוג שכל און ער קען זיך מחבר זיין צו די פראבלעם צו פארשטיין די פראבלעם אז ער האט נישט קיין טאטע נאר דורך די תוצאות פון דעם. אבער די עלטערע אינגל וואס ווייסט אז די עצם זאך זיין נאנט מיט א טאטע דאס איז אליין א זאך, אוודאי ס'האט טויזענטע תוצאות, אבער פארוואס האב איך נישט קיין טאטע אן די אלע תוצאות, די טאטע אליין איז א איז א זאך. ביי לעקטער פארשטייט זיך אליין איז נאר די די די לעקטער האט נישט קיין זאך, די לעקטער איז נאר די שפע וואס ער ברענגט, אבער זיין פשוט האבן א טאטע, די הרגשה פון האבן א טאטע, די אלע תוצאות זענען תוצאות, אבער פשוט האבן א טאטע. יעצט אונז זעמער זייער ווייט, ווייל אונז ווייסן מיר זענען אזוי ווי דער קליינער יונגל, ער ווייסט נישט וואס פעלט נאך איינער אין שטוב, פארקערט איך האב מער פלאץ, ס'איז דא איז דא גענוג בעטן אין שטוב, אזוי איז נישט דא קיין טאטע, איז דא מיט א בעט מער, דער קליינער יונגל וואס האט קיינמאל מיט קיין טאטע נישט דערלעבט, כאפט נאר די תוצאות, ער קען זיך נישט מחבר זיין צו די זאך אליין אז האבן א טאטע אין שטוב אן די תוצאות דאס איז א מורא'דיגע זאך, ער כאפט נישט די גאנצע בנין וואס הייסט האבן א טאטע, און ממילא איז די איינציגסטע וועג זיך צו מחבר זיין דורך דעם. ממילא לאמיר צוגיין הלכה למעשה, הלכה למעשה איז קודם כל לערנען חסידישע ספרים וואס וועלן מחבר זיין צו די יסוד פון די דריי וואכן, ס'איז דא א באוויסטע שטיקל קדושת לוי שווה לכל נפש וואס איז מחבר יעדע איד אויף א פשוטע מדריגה צו די נושא פון חורבן בית המקדש, און די צווייטע זאך איז פארשטיין אז אונז פארשטייען מיר נישט און זיך פרובירן צו מחבר זיין דורך יעדע זאך וואס מען קען, יעצט לעניות דעתי די פשוטע וועג זיך צו מחבר זיין פאר אנשים כערכינו איז דורך די מציאות וואס רופט זיך קול ברום ונשמע רחל מבכה על בניה כי ענני. איינער וואס איז נאך נישט אזוי אויסגעארבעט און ער פילט זיך נישט אזוי עכט, איז זייער גרינג זיך צו מחבר זיין ער זאל קוקן רעכטס און ער זאל קוקן לינקס און זעהן ווי ס'פאלן שטיקער רחל מבכה על בניה כי ענני אידישע קינדער זעהסט א בחור וואס ס'הייבט אן צו ווערן קערצער זיין רעקל אדער ס'איז נעלם געווארן זיין רעקל זעהסט א בחור וואס זיין קאפל הייבט אים אן צו ווערן קלענער זעט א דריטע אינגערמאן וואס זיין סעלפאן איז געווארן גרעסער וכן על זה הדרך, דאס איז א זאך וואס מען קען זיין גלייכגילטיג און נישט באמערקן, אבער איינער האט אפענע אויגן, אנשטאט זיך צו ווערן אויפגערעגט אויף יענעם, האב רחמנות און פארשטיי אז ס'איז דא א זאך וואס רופט זיך רחל מבכה על בניה כי אינני, דאס אלעס איז א תוצאה ווייל מען איז נישט מחובר צום בית המקדש און צו האבן נישט קיין טאטע, יתומים הוא עני ואין אב, און אז נישט דא קיין טאטע און ס'נישט דא קיין מאמע, פאלן די קינדער. איינער וואס איז נאכמער מחובר צו כלל ישראל קען וויינען אויף נאך ווייטערע אידן וואס זיי האבן כאילו שוין א הכשר מיט א סטעמפל אז זיי זענען פרייע אידן, אבער אונז ווייסן אז די אלע האבן געהאט זיידעס און עלטער זיידעס וואס זענען געווען פונקט אזוי הייליג און נאך הייליגער און פרומער ווי אונז זעמער, און דאס איז די זעלבע ווייטאג און פארן אייבערשטן איז די זעלבע ווייטאג. איינער וואס איז נאך קלוגער און נאכמער מחובר מיט אידישקייט קען וויינען אויף די אייגענע חורבן. על זה היה דובה לי בעיני, על אלה חשכי עיניני, פארוואס איז מיין הארץ דובה, פארוואס איז מיין הארץ, מלשון דובו, פארוואס איז מיין הארץ טמא, פארוואס רוהט אזויפיל טומאה אין מיין הארץ, פארוואס איז מיין אויגן חשכי עיניני, איך קען נישט פארשטיין תורה, איז חשכי עיניני, און אז מיינע אויגן איז נישט אגעהיטן איז חשכי עיניני, און אז מיין אויגן גליסט זאכן וואס טארן נישט גליסטן הייסט דאס חשכי עיניני, אלעס איז די איין סיבה על הר ציון ששמים שיעלה מלכי בו, און זי גייט אויף ביידע וועגן, ווייל מיין הארץ איז דאבה און ווייל מיין אויגן איז חשכי וועגן דעם איז נאך יעצט שיעלה מלכי בו און הר ציון. אבער ס'איז אויך די אנדערע וועג, ווייל דארטן איז דא הר ציון ששמים, ס'איז וויסט און ס'דרייען זיך שיעולים, דאס מאכט אז מיין הארץ איז דאבע און מיין אויגן זענען חשכי, און בפרט איינער וואס איז א פנימיות'דיגער אינגערמאן און ער ווייסט אז ציון איז בגימטריא יוסף, און ער פארשטייט וואס מיינט על הר ציון ששמים אז קדושת יוסף הצדיק איז וויסט, ס'דרייען זיך דארטן פיקסן לא עליני, און זיין קדושת יוסף הצדיק, זיין אייגענע, קען ער אויף דעם וויינען, בקיצור, הצד השווה שבהם פון די אלע שמועסן איז איין זאך, אלע בראכן און אלע צרות וואס דו זעסט פאר דיינע אויגן, גשמיות'דיגע און רוחניות'דיגע, איז אמת אז עס איז א תוצאה פון חורבן בית המקדש, און ווען דו ווילסט זיך מחבר זיין צו חורבן בית המקדש, זיי דיך מחבר דורך די גרעסטע צרה וואס רעדט צו דיר, אבער פון דעסט וועגן פארשטיי אז די צרה איז נישט די תוצאה נאר די צרה איז די צרה אליין, די בית המקדש אליין פעלט אונז, די זיך צו מחבר זיין צו דעם איז אסאך מאל איז מען אזוי נישט מחובר מוז מען זיך מחבר זיין דורך די תוצאות, אבער די צרה איז די חורבן בית המקדש אליינס, דאס איז די דריי וואכן, כתוצאה פון דעם איז דא צרת ישראל, הארצי אין ששומעים, חשכי עיניני, אלעס אמת און אלעס יציב און נכון, אבער פון דעם דארף מען צוקומען צו וויינען אויף חורבן בית המקדש אליין. די קדושת לוי וואס ווערט דערמאנט אינמיטן פון דעם שטיקל איז אויף פרקי יובש, פרק ב' משנה ו', פרשת דברים תקל ג. זי איז מבאר זעקס בחינות די קלאגן אויפן חורבן.